Thank you, Jesus. Invite people, share our page, like our page. We are about to enter into the way ministering of the word. Invite people, like our page, share. mwari ari kuda kuropafadza mumwe munhu masikati ano

neshoko romumwe munhu yesu anokuita zvakanaka masikati agadzirirwa mumwe munhu mune simba muropa rajesu mune simba muropa rajesu mune simba muropa rajesu mune simba muropa rajesu nyasha dzinoshamisa want you to take time to worship mbonamata mwari wako usati wanzwa shoko mbomunamata ucreate atmosphere inoita kuti mwari akubate masikati ano kune munhu ari kuzoporeswa masikati ano kune munhu ari kuzosunungurwa masikati ano pane munhu ari kuitirwa nyasha dzinoshamisa masikati ano kune munhu ane mweya wetsvina uri kuzodzingwa hakuna dhimoni rinoramba rakakubata let my people go oh god nevanhu vari kuzoitirwa zvakashamisa namwari handimutyire mwari wangu agara achizviita ende anozvigona distance is not a barrier zvisinei nekwauri ikoko i am in zimbabwe and you are in mozambique but distance is not a barrier mwari ari kuzobata vanhu mwari ari kuzoporesa vanhu service yamasikati ano kune deliverance iri kuzoitika masikati ano kune zvinoshamisa zviri kuzoitika masikati ano vane nzeve dzisinganzwi vari kuzonzwa vane zvirwere zvinoramba kurapika zviri kuzorapika nhasi nezita rajesu nekuti mwari wedu anoshamisa nekuti mwari wedu anoshamisa nokuti Mwari wedu anoshamisa. Zvikuru zvaMwari zvaanoburutsa. The Bible says he's able to do exceedingly abundantly above everything that we might imagine or think of. Zvausingafungidziri ndozvinoitwa naMwari zvisina kumbonzwika nenzeve. zvisina kumboonekwa namaziso ndozvichaitwa namwari masikati ano i want you to take out your bible tora bhaibheri rako tora notebook yako tinenge tichiparidza mwari achitaura newe zvimwe uchinyora pasi zvimwe zvichinyorwa mumwoyo mako asi ndoda kukuvimbisa kuti service ino haipere uri zvauri share page rino like invite many people invite many people vauye to our conference oh god lapa yande shekapa thank you lord for your presence

none like you yes i can see you albert owera may god bless you my brother i'm seeing elias may god bless you my brother nyasha dzamwari ngadzikuitire zvakanaka for coming in for tuning in to this broadcast. I'm seeing you, Susi George. Mwari ngakuropafadze. Mwari ngakukomborere. Mwari ngakuitire zvakanaka. DG, I'm seeing you. Oh, I love the presence of God. I love the presence of God. Oh.

Yes Lord, yes Lord, yes Lord. Yes Lord. Yes Lord, yes Lord. Now masikati ano ndoda kukugamuchirai imi mese muri pa online. Ndinotenda vakuru vatungamiriri our president wechechi yedu in Mozambique FM in Mozambique and the leadership yese nokundipa mukana uno kuti ndive mumwe wavashumiri. Zita rangu ndinoitwa Pastor David Chitsvare, Apostolic Faith Mission in Zimbabwe, the national youth leader of the church. Chiremekedza wese ari online and the leadership of the church. Ngatipinde mushoko raMwari without wasting much of our time tinzwe kutaura kwaMwari kuti Mwari vanodei masikati ano. Ndini neshoko randapiwa naJehovha zvandiri kutenda kuti Mwari anoitirawo zvakanaka. Let's turn our Bibles to the book of Genesis chapter 15 verse number 13 and 14. Genesis chapter 15 verse number 13

Vanhu vangu vaende. Let my people go. Regedza vanhu vangu vaende. Bhuku yandaverenga kubhuku yaGenesis ndiMwari achitaura naAbrahamu. Mwari anotaura mazwi echiporofita ezvaizoitika. Kuvana vaizoberekwa naAbrahamu rimwe ramakore, vanoti, Abrahamu, vana vako vachava varanda mune imwe nyika. Vachaenda panyika isiri yavo, vachandogara vari nhapwa munyika isiri yavo. Ende kugara kwavachaita zvichatora makore anosvika 400 years. Meaning God anga atoona zvichaitika rimwe ramakore mwana wacho asati aberekwa. Rega ndigare ndakutaurira kuti zvauri kurarama nhasi Mwari akagara azviziva hauna accident yeupenyu. Hauna chaunosangana nacho nhasi muupenyu chisina kuziikanwa naMwari. Our God is omniscient, our God is all knowing, Mwari wedu anoziva zvese. Saka hauna situation yaunosangana nayo yaunoti Mwari haazivi. Ndine munhu akanditeerera nhasi ane masituations aari kusangana nawo. Dzimwe nguva masituations yawo asi kukuitira zvakanaka. But rega ndikutaurire kuti hakuna chauri kusangana nacho chisingazivikanwe naMwari. and hakuna nhamo yakauya kuupenyu hwako isina kupuwa expiring date namwari mwari anga atoseta an expiring date yenhamo yevana vaisraeri ivo vasati vaberekwa vasati vatosangana nazvo ndokutaura naabrahamu their forefather akati vana vako vachanetseka but not for the whole life but for only 400 years Vachagara munyika youtapwa for 400 years. Abrahamu ndokuzobereka Isaac. Isaac ndokubereka Jacob. Jacob ndiye anonzi Israel. Kureva kuti Israel muzukuru waAbrahamu. Israel haana kutomboona Abrahamu but Abrahamu ndiye akaona Israel kuburikidza nokutaura kwaMwari. Ndiri kunzwika here zvakanaka? Mwari achitaura naAbrahamu ari kumutaurira kuti une vana vauchazobereka, asi haana kumuudza time. Asi kune vana vako vachabva kwauri, vachapinda munyika youranda for 400 years. Isaac achiberekwa, shoko raMwari ndokuita sokuti harina zvarakataura. Isaac achiberekwa ndokubereka Jacob. Jacob aberekwa anozonzi naMwari unonzi Israel hauchanzi Jacob. Israel achiberekwa anobereka mukomana anonzi Joseph. Joseph ndiye akatanga kufambisa mission yebasa raMwari rokuti vanhu vaende kuutapwa hwakataurwa naMwari hwe 400 years. Joseph anorota hope achitonga. ndokubva atengeswa ndokundogara muEgypt. Ari kuEgypt anodedza baba vake vanonzi Jacob kana kuti Israel ndokuti, Chiuyai mugare kuno, ndawana nzvimbo, nokuti ikoko kwamuri kune nzara. Nyamba pavari kuuya imisheni yaMwari yakataurwa kuna Abrahamu kubhuku yaGenesis ichinzi vana vako vane nyika yavachapinda mairi. Ndini ari kundinzwa here? Misheni yaMwari yaakuzadziswa. ndokupinda Israel munyika yeEgypt achivinga mwana wake anonzi Joseph ndokugara zvakanaka muEgypt panzvimbo yainzi Goshen. Vakagara zvakanaka, havana nhamo yavanga vainayo, havana utapwa hwavaiona, havana kuziva kuti kune chiporofita Chakataurwa kuna baba Abrahamu chekuti kune 400 years dzokunetseka. Bhaibheri rinobva rati, Zvino Faro waiziva Josefu wakafa, ndokuuya mumwe Faro wanga asingazive Josefu. Ndopakatanga utapwa hwevana vaIsraeri. Ndokugarwa meeting naFaro mambo wakanga asina kuziva Josefu. ndokutanga kutaura kuti vanhu ava vari kuwanda pakati pedu if you read the book of exodus chapter 1 2 and 3 vanhu ava vari kuwanda pakati pedu toita sei navo kuti vasawanda zvikanzi ngativatape ngativaite varanda ndo pakatangira nhamo yevana vaisraeri vari muegypt 400 years ndokutanga kungenga makore ndokutanga kuraramwa but makore aya ndinofara kuti akataurwa kuti anopera rega ndikutaurire kuti nhamo yauinayo inopera chirwere chauinacho chinopera kushayiwa mari kwauri kuita kunopera kusava neimba yako kuroja kwauri kuita kunopera kusaroorwa kwauinako kunopera Kutsvoboka kunokutevera kunopera hakuna nhamo isingapere ende season yatauya kwairi nhasi tauya munew season iri kunzi let my people go kureva kuti tauya museason yekuti nhamo inokuteera ngaipere nezita rajesu kana uchindinzwa ndiitire ameni Tauya pasevhisi yekuti matambudziko nehasha dzaSatani zvinokutevera nezvinokunetsa zvakufanira kuti zvichipera muzita raJesu amen. Hakuna chakakuteera chisina kutarirwa day rokuti chichi expire. Saka now Israeri yamu Egypt yagara mu Egypt Yaakunetswa namaEgyptians. Yaakunetswa nemweya weEgypt. Ichishandiswa isina mari yainotambira. Ichishandiswa isina chayo chinobatika. Vachigara munyika iyi sevaranda, senhapwa. Ndokuchema kuna Jehovha, I am happy. Bhaibheri rinoti, Vakachema kuna Jehovha, Jehovha akati, Kuchema kwevana vaIsraeri kwasvika kwandiri. Temu yakutaurwa naMwari, kune mwanakomana anga aberekwa, the deliverer waIsraeri, zita rake achinzi Mozisi. Rega nditaure nditi nhamo imwe neimwe inouya mulife yako ine mushumiri anosimudzwa naMwari. Hallo? Dambudziko rega rega rinouya mulife yako rine mushumiri anomutswa naMwari. Israeri yaita nzara, Jacob aita nzara kunomutswa mushumiri anonzi Joseph anonogara muEgypt kuti Israeri auye azogara asabatwa nenzara. Israeri yanetswa naFaro Mwari haarambe achishandisa Joseph anomutsa murume anonzi Moses kuti aburitse vanhu muEgypt. Mushumiri mumwe nemumwe ane assignment yake. So vashumiri they don't compete but they complement. Mumwe nemumwe mushumiri ane basa raakadedzerwa naMwari. Mozisi akaburitsa vanhu muIjipiti, haasi iye achavasvitsa kuKenani. Mwari achamutsa mumwe mushumiri anonzi Joshua kuti apinze vanhu muKenani nokugadzika vanhu nhaka yavo muKenani. Joshua akapedza basa rake, handiye acharamba achishumira. Kuchamuka vana Gideoni, kuchamuka mamwe majudges. NdiMwari anopa vashumiri zvekuita. So as I am standing here preaching to you, I have an assignment, ndine basa randapiwa naMwari rokuti ndiite kana ndapedza. Mumwe mushumiri anouya achipfuura mberi neassignment iyo, but ndisati ndapedza kuparidza handipedze ndisina kuita Mwari zvaandituma kuti Mwari akuitire. so moses achiberekwa anotanga kunzwa maari kuti mune nyaya dzedeliverance dzaakapiwa najehovha dzokuti vanhu vabude muegypte ndopanzi ine shoko ramwari mwari anotuma mozisi naaroni kufesana nomukomana kana kuti namambo anonzi faro Faro ari kufeswa isystem yakabata maIsraelites isingade kuti vashande vachiitawo mari. Isystem yakabata maIsraelites isingade kuti vawande. Haidi multiplication, haide increase, haide kuti vabudirire, haidi kuti vave nesimba. Ndiri kunzwika here zvakanaka? So system yeEgypt number one yaishandisa vanhu vasina chavanotambira, vasina chavanowana, vaishandira pasina. System yeEgypt yanga isingade kuona vanhu vachiwanda. Maskat ano I break that system. Haide kuti church ive nemanumbers. Haide kuti church ikure. Haidi kuona church yaJehovha ichisimuka. Haidi kuona vanonamata vachibudirira. That's the Egyptian system. Inoda kukushandisa usina chaunowana. Kubvira rini uchishanda but hauna chauri kubata. Thats the system yeEgypt. Mweya waFaro wokushandisa munhu achishandira pasina. System yeEgypt inokubvumidza kuroorwa. System yeEgypt haikubvumidze kuinjuya mereji yacho. System yeEgypt inokubvumidza kushanda. System yeEgypt haikubvumidze kuwana maresults echauri kushandira. System yeEgypt inokubvumidza kubata mari but haikubvumidze kuinjoya mari yacho. Ndine vanhu vakanditerera right now ari kushanda but chakuda hapana. Ndine vanhu vakanditerera right now akaroorwa but hasi kuinjoya marriage yacho. Mumarriage macho hamumutenderi kuti ave fruitful, hamumutendere kuti ave nezvinobatika, hamumutendere kuti ave nemwana but masikati ano We have come with the gospel rekuti let my people go and enjoy the blessing of the Lord. System yeEgypt haikubvumidze kuti unzwe kuti wakakomborerwa. Israel rudzi rwaMwari. Israel iri kushandiswa nevasina Mwari. so israel iri muegypt yakatanga kunetswa maisraelites akatanga kuchema but ndinofara kuti mwari anouya kuna moses oti ndanzwa kuchema kwevana vangu masikati ano ndauya kuzokutaurira kuti mwari uya anzwa kuchema kwako zvawakachema enough is enough zvawakachema zvakwana Pawakachema, Mwari ari kuti, Ndanzwa. Tinoshumira Mwari anonzwa kuchema kwevana vake. Masikatana hatidi Mwari asingapindure minamato. Tinoda Mwari anonzwa vanhu vake kana vachinge vachema. Hatina Mwari anonyarara kana vakadaidzwa nezita rake vachinge vachema kwaari. Iye anoti, Vanodaidzwa nezita rangu, kana vakazvininipisa vakachema kwandiri, ndichavanzwa. Masikati ano Mwari ari kuti, Ndanzwa kuchema kwako. Wanzwikwa naJehovha. Ende kana wanzwikwa naJehovha zvakasiyana nokunzwikwa nemunhu. Munhu akanzwa nyaya dzako anofamba nadzo achiita makuwa, anofamba nadzo achiseka, but ukanzwika naJehovha zvako zvinotanga kufamba masikati anoiti jehovha ndinzwei rerekerai nzeve yenyu kwandiri regai kusapindura minamato yangu vavengi vangu ngavaparare jehovha dairai pandinotaura hatina mwari anoramba akanyarara varume ndiri kunzwika hereni kana ndiine youth isati yaroorwa gore rako rokusaroorwa raexpire nhasi i declare today you are going to be married unorooreka iwe kana ndiine youth isiri kuwana mabasa ndave kuzokutaurira uri mumozambique iyoyo kune kampani yaakukutsvaga iri kuzarura an opportunity for you denga ramwari wangu rinoropafadza ndosaka uchinzwa achiti ndinosimudza marombe kubva muguruva ndichiagadzika namachinda Ndinoda Mwari anosimudza marombe. Ndina marombe here ari pano? Marombe ari pano ese ndimi macandidates ekusimudzwa naMwari nokuti Mwari anosimudza marombe. Kana uchitova muguruva, you are the right candidate yagadzirirwa naMwari kuti usimudzwe. Vachiti hausimuke, unopasimuka nezita raJesu. ayavo mwari anorangarira mwari anotena matables mathias mheri akaiba kati anotena matables masikati ano matables ari kutena n'anga dzakabata zita rako tauya kuzozitaurira kuti ndatumwa najehovha the anointing which was upon moses is also upon me to take you out of bondage uri kubuda muuranda uri kubuda mune zvese zvakakusunga uri kubuda mune zvinokuchemedza so moses anotumwa kufesa system yakakushandisa pasina chabuda moses anotumwa kufesa system yakakushandisa for a long time 400 years israeri achichema but thank god kuti mwari kana akuda kubudisa vanhu vake anoshandisa vanhu Uri kuzviona here kuti zviri kuitwa naMwari pano? Israeri yachema kuna Mwari but Mwari ari kuisa deliverance yavo mumunhu wese asingatendi muna pastor wese asingatendi muvaranda vaMwari. Ndauya kuzokutaurira nhasi kuti deliverance yari kuchemera kuna Mwari yakaiswa muna Moses wenguva yako. hameno kana wandinzwa achema ndiisraeri haana kuchema kuna mozisi achema kuna mwari but mwari akuda kupindura israel haana kuuya kuna israel direct akaenda kuna mozisi munhu waakadana ukasatenda mune vakadamwa namwari unofa usina mhinduro yako Ukasatenda muvaranda vaMwari, Bhaibheri rinoti believe in his prophets and you shall prosper. Kana waakuda kubudirira, waakuda zvinhu zvako, waakuda kugamuchira nyasha dzauri kuchemera kuna Jehovha dzakaiswa muna Mozisi wenguva yako, dzakaiswa muna pasta wenguva yako. Pastor wenguva yako ndiye atakudzwa deliverance yako. Hana ndiye anonamata kuna Mwari ochema kuti Mwari ndipei mwana. Andina mwana but Mwari akuda kupa Hana mwana. Anotaudza Eri mupirisita munhu waakagadza. Eri oti kuna Hana chienda Mwari akuitira. Kureva kuti Hana akanamata Eri akasariliza shoko. Equation yemiracle haibude zvakanaka. Mwari anotomirira muranda wake waakadeedza kuti adhindhe mapepa emiracle yako panyika ino. As I am preaching, tenda shoko randiri kuparidza kuti muranda waMwari zvaasimuka kuparidza, ndaakubuda munhamo yangu. Ndosaka vachinzwa pavanoyambuka Jorodhani vachibva kuEgypt. Vaina Joshua. Joshua anovataura kuti mukaona vapirisita vatakura areka, areka ndo yaitaura presence yamwari but presence yamwari yaida kutakurwa navanhu vanonzi vapirisita vakadedzwa namwari kana cheche kwaisraeri ikasatenda vapirisita vakatakura areka inoramba iri pajorodhani isingagone kuyambuka but ikatenda kuvapirisita vatakura areka kuti vakaenda mberi kwedu tinoyambuka vanoyambuka saka anovati mukaona vanhu vakadedzwa namwari vatakura purezenzi yamwari vakatsika mvura chiregai kuramba makagara pasi tangai kufamba muchiyambuka as long vanhu vana mwari vakatsika mvura yacho takatosiyana nokuti mwari ane vanhu vaakaisa zvinhu zvake i want you to listen to me very careful if you want your deliverance to happen tenda muvaranda vamwari tanetseka navanhu vanochema kuna mwari but vasingatendi po box inosvikira miracle yavo vasingatendi the address inosvikira miracle yako Adhiresi inosvikira mirako yako inonzi muranda waMwari, muzisi wenguva yako. My God, my God, Mozisi ndiye ari kunzi naMwari, ndanzwa kuchema kwavanhu vangu. Mwari haana kuenda kuvanhu vacho direct, Vanhu vachema kuna Mwari but Mwari ari kuenda kuna Moses. Ndauya nhasi kuti ndizomeka shuwa kuti unopabuda chete. Une chawanga uchinamatira. Conference ino ndokubva yagadzirwa. Zvika ichitsvare, mere, gangata, huyai muparidze tatumwa nemirako yako. As I am preaching ndakaloda miracle yemumwe munhu asina mwana anoita mwana. If you believe me shout a better amen. Anga achichema anonyaradzwa. Anga ari pauranda anobuda muuranda. Mozambique inga aindinzwe. Kana wapiwa mhosisi, wapiwa mufundisi. Mufundisi atakura matiketsi endege dzaunofanira kukwira. You are going to be connected internationally. Uchapiwa mabhizinesi mhiri kwemakungwa kunyika dziri kunze, but bhizinesi rako rakatakurwa mumuranda waMwari. Anofanira kungotaura chete shoko raunotenda iwewo kuti kana ataura zvangu zvaita. And if you believe right now, kana uchitenda izvozvo, ndinodeclare nhamo yako ngaipere izvezvi izvi. Mukadzi aibuda ropa anonzwa Jesu achipfuura ndobva atenda kuti ndikabata mpendero yenguwo yemunhu uyo. Jesu was 100% human and 100% God. Akaona munhu, mukadzi haana kuona Mwari, akaona munhu akatakura Mwari. Body yaJesu yanga yakatakura presence yaMwari. Ndokubva ati ndikabata mpendero yenguwo yemunhu uyo kwete yevanhu avo but kune munhu anofamba namwari ndinoporeswa kana watenda kune anofamba nedenga racho anofamba namwari nhamo yako inopera kana uchindinzwa ndiitire amen kana uchindinzwa type better amen kana watenda mumunhu ana mwari you are coming out tonight the devil is letting you go hauna chinoramba you are going i am telling you uchabuda uchava an influential person munharaunda yaunogara ndinokupa anoending yekuita zvinoshamisa in the name of jesus so moses ndiye ari kupiwa anointing ndiye ari kupiwa power yedeliverance god is raising moses to deliver his people vanhu vatumirwa moses ndokubva moses one day anowana muhebheru nemuhebheru vachirwa all the hebrew people fighting and moses ndokuvabvunza zvikanzi ko muri kurwirei pachenyu moses achiparidza vhangeri repeace kwavari havana kutenda nyamba moses ari kutovaudza ndakavinga peace ndakavinga deliverance ndakavinga yo salvation ndakavinga kugara kwenyu zvakanaka fight ngaipere pakati penyu ndokubva vati iwe Unoda kuti uraya here iwewe sezvawakamboita muIjipita uye nokuti Mozisi akambenge auraya muIjipita? Mozisi ndokuziva kuti vanhu ava havanditendi pavhangeri randinoparidza ndokubva atiza munyika iyo sezvinotaurwa neshoko raMwari muNew Testament Jesu achiti ndinokutumai savaranda vangu pamunenge magamuchirwa Siyai nyasha pamusina kugamuchirwa zunzai tsoka dzenyu dust mobuda moenda saka akabuda pakati pavo but akatakura deliverance yavo. Vangani varanda vaMwari vausina kugamuchira but uine nhamo yauri kuchema? Vakazunza tsoka dzavo vakabuda pakati penyu vakaenda vakatakura kupora kwako kwauri kuchemera nhasi. vakaenda vakatakura deliverance yako yavari kuchemera nhasi zvikwambo zviri kukuchemedza madhimoni ari kukuchemedza but deliverance yako yakaiswa muna pasta wawakafuratira wawakarambira meseji yake ukati haugoni kuti tonga ndiyani akakuita mutongi pakati penhau dzedu ayakata Moses akaenda zvikatoextenda nhamo yavo pavaifanira kugara 400 years vakazogara 430 years vari munhamo 30 years more dzeextension misikanzwa evanhu vasina kugamuchira munhu akatumwa namwari iye mwari ataura 400 years but nokuti hamuna kugamuchira wamakatumwa munoextenderwa nhamo dzenyu Period yokuchema inowanda because hamuna kugamuchira Moses waakatuma. Hauna kugamuchira pastor akatumwa naMwari. Zvigopa extension yecaptivity iwoyo ine chiporofita chinoti wakufarira kubuda. Muri kudhileya maprofesis enyu, muri kudhileya mamiracles enyu because hamutende mune vakatumwa naJehovha. Nhasi make a decision yekuti wese anomira mberi kwangu achiparidza atumwa naJehovha ndichatenda shoko raanoparidza nokuti deliverance yangu iri mumuromo weyakatumwa naJehovha. Do you believe? Shout a better amen. If you can type, type a better amen. ndokugara 430 years mozisi ndokudzoka achibva kwaanga atotanga zvokufudza makwai ndopaari kunzi enda utaure nafaro omutaurire kuti now let my people go mozisi akati nhaishe Vachandibvunza ka vanhu ava kuti ndatumwa nani. Zvikanzi kana vakubvunza zita rangu I am who I am. My name is I am. Tina Mwari anoti ndichava wandichava. In every situation anoti ndichava wandichava. If you want healing, the name ndichava wandichava it's an open check. Kureva kuti zvaunoda kuti ndive ndozvandichava. If they want deliverance, I will be their deliverance. If they want healing, I will be their healing. If they want salvation, I will be their salvation. So Mwari ari kuti ndichava wandichava. Mhm. Zvaunoda kuti ave in your situation. Ndo zvaachava. Asikati ano. Ndiri kuinzwa mhepo yaJehovha iri kuti ndauya ini ndichava wandichava. Vakakubata vese vachakuregedza. Mozisi ndokuenda pamberi paFaro, system yaityiwa navaIsrael, akati, Ndauya, zvanzi naJehovha, let my people go. Ndoya ndauya nayo masikati ano. I don't want to waste much of your time. Ndauya masikati ano as a servant of the Lord. Zvanzi naJehovha, Let my people go. Someone who is listening to me. Kune dhimoni raakutobuda mauri. Zvanzi naJehovha, Let my people go. Zvakakuchemedza for a long time. Zvanzi naJehovha, Let my people go. Zvakakutambudza kwamakore. Zvanzi naJehovha, Let my people go. I have come to face your enemy face to face. Jehovha Mwari asimuka pachigaro, apindira nyaya dzako, auya kuzotenga nyaya dzako, auya kuzokubatsira masikati ano. Haasi Mwari anonyarara. Elijah anoti anetseka navaprofita vaBhaari. Anoti mucharamba muine mifungo miviri kusvikira riniko? Kana Jehovha ari Mwari, ngaanamatwe. kana farao kana kana bao ari iye mwari ngaanamatwe iye nhasi let us make a decision anopindura nomoto ndiye ngaave mwari ndauya nhasi ndichitaura the consuming fire the god that we save is the consuming fire every problem yauri kufesa taakudeedza the consuming fire taakudeedza moto wajehovha kuti uparadze chese changa chichikuparadza kuti unyangarise madhimoni ese anga achikuchemedza taakudeedza the consuming fire kuti idistroye hondo dzako dzanga dzichikutambudza ndati taakudeedza moto unoparadza kuti udistroye mweya yose yezvikwambo udistroye mweya yose yekusaroorwa idistroye mweya yose yekusabudirira udistroye mweya yose yekutadza kubata zvinobatika udistroye mweya yose yekusabereka kana usina mwana ndinodeclare now ah, mweya yose yekusabereka ndinotumira moto the fire of the holy ghost let my people go you are coming out of egypt you are coming out of captivity Uri kubuda muuranda, uri kubuda mukuchema, uri kubuda muurwere, uri kubuda muutapwa. Egypt is not your portion. Egypt hairambi iri nzvimbo yaunogara. Egypt hairambi yakakubata. System yaFaro hairambi yakakubata. Nhamo yako iri kupera nhasi. Chaikuchemedza chiri kuenda nhasi. Urwere hwako huri kupera nhasi. Madoctors have tried but they have failed. I have come to talk to your asthma kuti haurambi uri munhu weasima haurambi wakabatwa necancer haurambi wakabatwa nelukinia every disease yakakubata thats the system of fero isingadi kukuona uchifara god has sent me today let my people go Cancer, listen to me. Let my people go. Asima, listen to me. Let my people go. Every demon listen to me. Let my people go. Mweya ukusabudirira nditeerere. Let my people go. Mweya kusabata vana nditeerere let my people go mweya wekusaroorwa nditeerere let my people go

to break every disease zvese zvanga zvakakubata zvakutokuregedza mozisi amira mberi kwafaro faro anoedza kuita nharo but kana mwari atotaura nharo dzemweya yetsvina hadzisi kuzoshanda uri kuzopa buda chete hazvinei kune n'anga yavakaenda vakareverera zita rako n'anga iyoyo zvayakataura hazvisi kuzoshanda uri kuzopa buda chete nezita rajesu Nyangwe Faro akaramba asingadi asingadi nezita raJesu uri kuzopa buda chete ndati madhimoni achiramba asi kana Mwari atotaura kuburikidza nomuranda wake muri kutobuda right now Mozambique the church in Mozambique yiyemi ndiri kubreaka machains ose ndiri kubreaka kubata kwasatan Chechi yaJehovha iri kuzokura. Chechi yaJehovha iri kurangarirwa. Every minister of the world that is listening to me, Satan akabata chechi yako kuti itadze kukura. I prophesy church growth. I prophesy church growth. Ndinoporofita kubudirira kwevana vako pasangano nezita raJesu. yatapapa ndinoporofita vana vako havasi kuzova vana vadiki havasi kuzova vanotambura havasi kuzova vekuchema i prophesy dry bones shall live again i prophesy dry bones shall live again you shall not die poor you shall not die young you shall not die with that status

Simba rokusunungurwa kwako riri kuyerera right now. Simba rokusunungurwa kwako rapinda muofisi yako izvezvi, rapinda mumotikari mako izvezvi, rapinda mumba mako izvezvi. Wherever you are watching me from, the power of the Lord is touching you. The power of the Lord is visiting you. The power of the Lord is upon you. I speak deliverance. I speak healing. I speak salvation. I speak prosperity. Nezita raJesu. Nyangwe Faro akabheja. But ndauya neanointing ine nharo. Inoti vanhu unovaregedza chete. Ndinofara kuti Faro wakambodziita nharo but hadzina kushanda. Bhaibheri rangu rinototi Mwari ndiye aimuomesa mwoyo nekuti Faro anga achida kuti azoexperienza kukundikana kwake kukuru. Nhamo iri kuita madhimoni achiramba akakubata ndiMwari ari kuda kuti uzova nezitestimony. Haiyaboketa ari kuda kuti uzova nezitestimony kune zimunana nana riri kuitika izvezvi kune zimireko riri kuitika izvezvi kune great power iri kuitika izvezvi the longer the period the greater the testimony aya the longer the period the greater the testimony wakachema for a long time but today you are coming aya the fire wakachema for a long time but the greater the testimony ndinocreata environment yemamiracles kwete madiki but yet the great miracle god is opening a great door for you god is opening a great door for you zimirako rako riri kupinda mumba mako une zitestimoni riri kumhara pauri une zitestimoni riri kuuya pamusoro pako wakarwara for a long time but there is a great miracle a great door is being opened for you ndiri kuzvinzwa right now paul ane mazwi anotaura anoti pray for us brethren for god has opened a great door for us but our adversaries vari kutirambidza but today i have come kuti mwari ari kusimuka pachigaro Simukai pachigaro chenyu Jesu, vavengi vedu vaparare. Simukai pachigaro chenyu Jehovha, vanorwa newe vaparare. Dai Jehovha aibvarura denga, mirako yako isvike kwauri. Dai Jehovha aibvarura denga, healing yako isvike kwauri. The longer the period, the greater the testimony. Makatambura kwenguva zvakwana, but the longer the period

Get connected to this great anointing. Get connected to this great move of the Holy Spirit. Ndiri kuzvinzwa kune nyasha dzinoshamisa, kune simba rinoshamisa, kune simba riri kuburikira mulife yako. The power of the Holy Ghost. Akaramba zvake Faro. But at the last

Unotenda here kuti Mwari wangu anokuitira zvinoshamisa? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Ndopaunonzwa Mwari akutaura. Akuti imba imwe neimwe ngaiuraye gwayana. Voisa ropa pamagwatidziro edzimba. The blood of Jesus. Ndorega rinotiponesa. And right now I am applying the blood of Jesus. You are coming out if you are listening to me. You are coming out if you are listening to me. You are coming out if you are listening to me. You are coming out because of the blood of Jesus. Ivo vakadeura ropa rehuku pan'anga. Ivo vakaenda neropa rembudzi pan'anga but I am coming to you with the blood of Jesus. Ropa rinotaura zviri better kudarika ropa reAbel. Kudarika ropa reAbel. The blood that speaks